Inche mono sana abagusii mwensi ase more, na ero narenge Kisii town ingotara, namokonyora omochokoro gose na omoigwa onyachae, na ero tiga toraigwe naki agotebi, Ndugu mbuya ore? Mbuya. Eh, karaa nkwanie, nagenderete. Gaki oo. Mbuya ore kabisa? Amatuko amange, Aha. mbuya nde, Aha. eh, ndoche ng'a nkonagoki bore. Tebia abanto bamanye ng'a aye nomoiri onyachae. Eh, inche nyachae ntatamoke. omanyeti ng'a Tata omino, na Nyachae nabamo. Ise noyomo, Tata na Nyachae Ise noyomo, na abang'ina bare abaao, lakini Omogaka noyomo. Ise Nyachae abairi mbare abang'ina mbarenge abwate. Abang'ina nabwate abang'ina intokonyara kobara as'engencho barabwo abamanyire bare ikomi na sita.
efamiri yaye emanyire y'abang'ina ikomi na sita eyamanyekanete. Tatoma bonyachae, abwate abang'ina ikomi na sita. Omogaka Musa Nyandusi abang'ina ikomi na sita abwate. Abwo nabwo omaete?
Abwo nabwo abang'ina tomanyete.
Ogochia ndabori. Bono. Aye bono tata omino naki agarokirwe? Iga are korokwa Chairasi-Ratemu. Chairasi-Ratemu.
Omokungu okarenga. Ee, omong'ina baba, inana konakofuatiria amanye ng'a noyo okarenga, lakini nimanyete ng'a noyo arenge ase abang'ina aba. Ee. Inka gari nyonsia nonya neri mumenyete. Inka inka nyonsia abang'ina aba bonsi Musa nabaete kera omong'ina nare bwoye. Nyonsia nonya Musa nyandusi nonya kera omong'ina abwate enka nonya nomogaka Simioni tata moke nonya nere enka yaye nonya ere enka yaye kabisa. Simioni nyasae.
Simioni nyasae. Wa, natantanire. Iga bono obogambi igo bokoenda nabakungu abange, naria araesire boigo, eh? Imbare, eh, imbare tokomachia koigwa ng'a batabwati bakungu bange, na egesie ase kware konyora onde obwate abange, ase engencho nonya nomogaka tata moke, eh, abang'ina baye mbaro. Lakini taigeti goiki namba eria ya ise abwate. Ee, nabo okonyora ero teri kobwati ng'a noko na kobwati ng'a orete abange ng'a yona riria okoba omogambi, obogambi barobwo gase Nyasae agokorua. Ee bono. Omochi bw'omogaka Nyandusi noro? Omochi bw'omogaka Nyandusi noore? Naende noteneine, timanyeti igo omineti omochie igo ore kabere, omochie. Ase, ase atindegetwe. Ee, omochie chinyomba omineti. Ee, omochie chinyomba chiaye chi'amaagacho noochire, nchiteneine, naende nchirendire. Ntwabwate omogaka bw'ekegusi agatwara enyomba yaye kando, nero abwo. Enyomba eyio nero eyio togokwanera. Nero. Nero ororo. Omotienyi ogocha tarembire, noro oyachae. Inchu karibu, nabo ogoicha nabo okororerania onyachae nonya ere nenka ere buya, ombua omogaka Musa nyandusie omochie oye nenka ere buya, igo dageka ende yonsi oratake, nabo ogocha bwerorere, egere orore ng'a nomochie chinyomba chiroo. Toche ase omogaka nyachae Simioni, omoraiti bw'abagusi igaa, nomanyete ng'a narenge omonogeri, amatuko amange, Omonageri oito.
amatuko amange, Eh. naende nomonto abanto abange bakoiga Aha. ime ya gusii Aha. na isiko ya gusii. Aha. Naende tomanyete ng'a mbarabwate tokoboko babere batato, nabo tokagerete ng'a mbache kobwatia chimbuchi aye. Bas,
omogaka nasirete. Omogaka naraire.
Enyomba ere yaye nero kera egento omochie oye mbuya ore. Omochie oye chinyomba chiaye nochire, abang'ina baye, abana baye babo Ayako Charles, babo Mike mbaro oo, na abana bande mbaro oo babo Lee, babo Maina, abasubati mbaro oo, Nyachae nomonto obwate abana abange naende bare oo bonsi. Cha ndakobore, abanto ngosoa bare omochie oyio o Nyachae ime, ninsoake koruka kera oka, ing'ikoo. Ndore onyechae ense ime. Oria nomochie buna mochie onde bwonsi, naende nomochie bwanchete abageni korwa kare. Ekero obwate omopangirio omuya, mobangaine buna bono nka bwo onde amanye ng'a nore ororo, ngotebe ting'a ngochicha ande, mbari gokana mogeni. Igo ng'a abageni ngwanchera bare, baria nabanto banchete abanto, naende boigo nkwarigani bare abageni. Igo bono ng'ebange.
Ee, ogokwa ebanga.
Bono twabangire ebijana abarai bagochia koba abarai na ebijana rita ebi keiga, nkorenda tore onye chae korora embira yaye. Embira eyio nero? Embira noyo ere y'omoaka esaraire, naboigo nabo nonya nero nechinka chiaye abanto mbuya bare bonsi, ekero morabangane buya. Naende boigo motware omopangiria omuya, toba oyo bw'efurugu, gose koira amang'ana ande maao, efamiri naebadirectie baorokie ng'a omogaka ase araire niga iga, ee, mbari gotwara bokong'u. Mokungu onyachae naro ore ka? Omong'ina onyachae naro omong'ina maata, Noare amatuko amange nere orendete omochie, naende boigo amatuko amange nkonyore ore oroo, neba emiaka yasukire, eh, ekero okonyora nene mono ng'a onye tagachieti eclinic, nabo okonyora nao okonyora nare nka. Ntareba, abanto ngocha babe barore embera, gose inche ndabe omotang'ani ngocha? Eh, buna amanyete.
Ee, ngocha bare ase engencho nore nefamiri, naende ori nomonto orenge bw'abanto, ee, na famiri tebegeti limiti ng'a tosa kogenda korora mbera, anene mono chianivasari echi ekero chire buna makumbusho, na bageni bande batagete korora ase omogaka ararete, nkogenda bare barigereria. Bono karenge omonogerio, bono twatwara oyonde ogokwa matianyi, Intwe togochapa konya chae, tore ntorare omatiang'i. Omatiang'i. Matiang'i noyomo obwatetwe okoboko na nyachae, e mbuya ase okoreta ring'ana erio, naende boigo ntokagerete ng'a nere Nyasae ogwancha, nachia kobwati chimbu chiria, e kuringana buna aorogetie. Intwe etoto y'abanto iga aa, bonsi pi baigwe ng'a amatiang'i narenge ang'e na nyachae. Omonto orenge ang'e mono na nyachae, naende omonto obwatetwe okoboko na nyachae. naende goika bono nonya nere ogoitabera nabo matiang'i.
Arengeo kabisa komokonya. Nabo bakonyanete nere, bagaikania ase baikaneti, ase engencho ntorochi rioma na rinde, ntorochi bakogosana, goika bakabuna omogaka oyio araire, na ore matiang'i nabo bamokorerete amatanga amaya.
Bono. Ntobangete gocha ebi nabasae rituko eri, togosaba gaki ase ogwecha kwabo oboo. Enchari ninka, ee, nimboo, ee, ase engencho abana baria baminto, na mama oria oraria na mama, na mama moke baria bararie omochie oria, ee, ntokwane nabarobwo, ee, tosabe na Nyasae egere aba, batwanchere, ee, ase engencho rero buna chi, chi, ense yabeire, tari rahisi monto gwanchera egurupu y'abanto abange, nokoboria ng'a. Mbari koba banto babe. Ekero torabakwanere enchera engiya, naende bamanye ng'a egento giatoreta nobwanchani boria korarore omogaka twanchete ase araire. Naki giatoreta? Ntomanyete ng'a mbagokana. Igo ng'a nimboo. Mbuya mono sana. Abakungu ikomi na sita baria momanyete? Abanto ikomi na sita abwo bare baba abang'ina baabo abamagokoro ikomi na sita. Ikomi na sita nabana batari bake. Inki omogaka Nyandusi arenge bwatete? Omogambi omone ne Paramount Chief, omogambi ore kogamba Gusii, tari rero yabagirwe okare koegwa ekenyoro. Obogamba obogambi ne no nororeri kumbe. Obogambi aba okogenda ororeria eh naende nabo ekoorokia ing'a roro runa ororeria ase eng'encho nonya nintwe bono buna togokwana iga bono iga, Naende ntobwate omogambi, Nyasae nanche agatoa naende omogambi omochokoro, oyio ore omwana o Musa, oyio ore omwana omomura o Musa, Omwana omomura o Musa, omomura o Musa. oyio ore Musa omogambi nechief, omonene, Musa chusi. ee, ore omogambi omo-senior chief, nere Aha. otenenerete elocation ya kegati. Igo Onyache abe omogambi naro o bono iga. Naro ororo naende. Naki akorokwa.
Eric Ondera, ere boigo naende nere otenenerete bono iga kegati location. Ochong'e enamba yaye bono, morigie ekero atotoerese amang'ana onyache aye. Ee gochia netaba namba, oria aye nontebirie rituko otagete iga, iga ara aria inchera igoro ofisi yaye iga ere aria kegati e center iga, noe are ofisi kera rituko, goetania weekend eria eserekari etari koigora chiofisi. Lakini nomonto obwanchete emeremo yaye. Iga ara aange nkomonyora ore orobisi. Endugu yane, yang'ake mbuya mono sana. Nagokire sana, nagoucha nani? Mbuya mono. Yaya, yaya natene nase eng'encho ntokinete amo. Nomanyete. Ee, tari monto onde bwensi tokoumera na iga twatene na gokwana. Nomanyete. Eao togokwanani togokora ki? Tokogenda abanto bande, lakini iga twaumerana ase eng'encho tokinete amo, naki kiagera twakwanani tokoragosoria. Bono abagusii mw'ensipi mwarorire, oyo nomoigwa o nyachae Simion, orenge omonogeri bw'abagusii, inche bono twakoure saba arie. Bono ondochie o nyachae tarembiri mwezi wa sita nagosaba abagusii bonsi pi bare baranyare kong'a company gochia otochiko rembiri aria nyachae, togokoora itokogenda mpaka o matiang'i. Chiminto chionsi matiang'i nakegoeta ebiaite, lakini either way ngoika toroo. Buya mono sana, otomere next time, obwate ebipinto ogokora mokuwa times, inyore gosubscribe.